Da ni yma yn Blaenau Ffestiniog penwythnos yma ar gyfer y Pencampwriaeth Brydain, y rownd olaf. Byddai'n cystadlu, gawn ni weld sut mae'n mynd. Croeso i Antis Stiniog.
Dyma yw penwythnos ola o rasio yng nghyfres beicio lawr mynydd ym Mhryden, a'r cyfan yn cael ei gynnal yma yn Antur Stiniog. Blaenau Ffestiniog. Mae dros tair blynedd wedi hedfan heibio ers i'r cwrs agor, ac mae'r lleoliad unigryw wedi profi'n boblogaidd tu hwnt, atyniad arall sy'n denu'r adrenalin junkies i ogledd Cymru. Mae pob beiciwr yn cael y cyfle i ddod i adnabod y cwrs yn ystod y diwrnod ymarfer. Mae angen dysgu pob naid a chornel ar y trac cyn diwrnod y ras. ac mae oblygiadau peidio dod i nabod y cwrs yn gallu bod yn boenus dros ben.

Mae am fod yn her a hanner i rasio'r cwrs anodd yma. Yn wahanol i'r arfer, mae yna ddigwyddiad arbennig iawn wedi'w drefnu cyn i'r rasio ddechrau. Dwi yma ŵan efo Siân, un o arwyr cyntaf Beicio Mynydd. Ti'n iawn? Dwi'n grêt, diolch yn fawr i ti. Felly, ti'n neud am y ras y Legends. Yy, ti am ddegluro ni be' 'di hwnna? Yy, wel, tro cynta iddo fo ga'l 'i gynnal, yr Legends Race heddiw 'ma ar yr awr all, a ma' nhw 'di gwâd 30 o bobl o'dd yn rasio beics mynydd lawr all o, o, ugian mlynadd yn ôl, wbath felly. A fel tribute i Jason McCroy ydi o, i ddeu gwir. Yy, ma' 'na ugian mlynadd ers iddo fo farw. a mae o yn tribute iddo fo ma' n'w 'di ll- yym roid chydig o yym ashes fo i fyny ar goedan ma' buds wedi blannu i fyny ar y cwrs ag yn y blaen ag o'dd o'n rili neis yym ca'l pawb at 'i gilydd ag i gofio fo 'lly. O'dd o yn amlwg yn un o arwyr cynta lawr allt Prydain. Jason McCrory was the first British downhiller to

Nawr bod ras y Legends wedi gorffen, mae'r beicwyr wrthi'n paratoi ar gyfer y ras derfynol.
Ces i fyny. Mae eisiau spinio coesau. A just, t'mo'... Cael y corff yn ôl yn barod i fynd eto. Deffro bach.
Mae'r dorf yn barod ar gyfer ras ola'r tymor. Mi fydd dros 300 o feicwyr yn cystadlu mewn categorïau gwahanol, gan weld pwy fydd y cyfle yma. Mi fydd pawb yn rasio lawr cwrs anodda Antur Stiniog sef y du. Mae'n gwrs heriol dros ben gan orffen gyda naid enfawr dros graig ar y diwedd.

Gyda Jess Greaves yn drydydd. Katie Curd, felly, yn ail. Ond yn ennill ras y merched elite, mae pencampwr y byd 2040 Manon Carpenter a'r Gymraes hefyd yn ennill cyfres beicio lawr mynydd Pryden.

Mynd yn dda hefyd ond llithriad fach reit ar y diwedd yn golygu colli eiliadau gwerthfawr, felly pumed i Ems. Yn bedwerydd mae Joe Smith o Gymru, sy'n aelod o dîm Chain Reaction Cycles. Mark Beaumont sy'n croesi i gipio'r trydydd safle. Yn ail, Cymro arall, Mike

Ond ar y brig ac yn ennill ras elît y dynion yn Antur Stiniog, mae Matt Simmons o Madison Saracen. Llongyfarchiadau enfawr iddo fe. A llongyfarchiadau hefyd i Joe Smith, enillodd y gyfres gyfan, pencampwr beicio lawr mynydd Prydain.
started off pretty decent and then managed to keep it going and got a couple of wins and now, which I was happy about with the little top boys here. And

Jest iawn fi ga ail nes i slipio'r gorollau ond sa'm bwys. Yy ma' twyll di bod fyny a lawr o'dd hi'n braf neis ddoe i glawio heddiw ond dyna di beicio mynydd a ma'n neud o'n rili diddorol. Mae wedi bod yn ffantastig o benwythnos a dwi'n edrych ymlaen at blwyddyn nesa.